Mhuri yeZimbabwe ndaive nenews update yemhondi yekuGuruve yadai kunetsa isati yabatwa yekutsvagwa nemauto emunyika yedu yeZimbabwe iri kunzi iri kusiya yabata vakadzi nevasikana chibharo pamwe chete nekuuraya zvichitevera kusungwa kweimwe mhondi Anymore Zvitsva uyo wekuuraya vanhu vashanu. Tichikutambirai pano paMagua TV hamuchange muchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvesiriri saka kana iri first time yako ndokurudzira kuti usubscribe woturn on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates akupisa ndiwe munhu anotanga maona ngadzoke munhau dzedu zvisere chinda wacho anenge ari kuchinja kuti ashumba kana shiri because nhanhu dzaari kurova dzacho ari kurova four meters hayi asi munhu ari nomari esvikiro re vanhu vacho vaari kuraya vachikadzi ari kubva arepa nyangwe ka six ka six months kaya kakarepwa akarepa anosiya ku akuradzika akakukwidibira pasi otokuita kunge uri muguva chaivo musoro otarisa kumabvirizuva makumbo osiya munhu wese waari kuuraya anosiya muradzika akatarisa pasi okurepa wether wakaita sei okurepa haakaipa akaipa kana mwana uyo kwamatema uyo akasiya apa akanga ari virgin akabva aita kuborwa nechimuti chako ndobva arara naye but pari kunhongwa manje timu riri kumupa chikafu nechichichi rimwe rakatorwa nezuro kwatsenge uku kumondoro kuzasi uku nduzo nekuna unyani uku eh, hayo vari kusenzwa kumwana varusenza hatese tanguva masivheren hapasina uniform nezuro vakamhanyiswa muhuro yamwari omoshuwa vakamhanyiswa but hanzi akangodhisapeya anongodhisapeya kunge shiri pamberi apo speed yacho mukamuti kwee panapa pamudhindo apo within five minutes munomunzwa kuti atoka magwenyo netsoka anofamba hayi akaipa akaipa Musa takamuita wele because paanenge asvika atsvaga chikafu pashop apo like pedu paakanoka apo mafour neam tsoka yake yakayambuka pabridge pane mavara apo ah, size yetsoka yacho kano 16 size amiti ane tsoka size ane bhutsu size 16 chaiyo pamwe pacho anobutsika nezvigunwe so kuita kunge shumba kunge hameno unoshiya kuti chirudzi kanda anogona kupfeka bhutsu one inodhinda zvidhindo kumberi chete naipatapata rakabvaruka ya so haiwa network yakane network ane vanga vachimupa network yetelesor achimuisira airtime because vakamusecha hayo machinda acho aripo ha intelligence dzese dzese dziri vakomana vesu varipo vaona timu remasoja ratatodirect atiri kuenda pahuromari mudai herikoputa ichangobva kusumuka apa yanga yamhara tava reported saka manheru takazofonerwa futi zvikanzi ari pasambiringa pamhondoro apa apinda muzumba remhondoro ndokwatazonorara ikoko tichiti akadzoka vamwe vasoja akarara kunoku vamwe akaenda kuberisi haaona kuti kunoku kwapisa kumhiri kwesoko ndobva ayambuka mutswiti abva ati kuroyal bucks saka chinhoyi yanga yakamaondooni kusaidi uku mangura area yese iyi nemesomana muzambia umu rafungora yakamaunda kumiro haa ah, but pakutomboitwa zvechibhoyi because haa hasi munhu wokuti unomubata nokumhanyana kupfuura unopfuura mhepo kana kumhanyisa apa vari kumhanyisa mhepo apa anochinja mene mushonga wekumozambique kana mushonga yekuti mm. nembuya yacho yakabatwa mbuya yacho iri mumapurisa umu mbuya yacho iri kumapurisa iri kumapurisa izvozvo mm. chenso apa apo ndepedu ava apa paten of beris ndopapurazi pedu pamutizi apa tine shopi iri ipapa ndopatiri kutokemba nemasoja ndopacentral point yekuti vanodispacha vakananga vamwe vari kuparis vamwe vanogona kurwa vakadai so nebergina road vakananga vachiwanza marara kana vamagaya kudai so tinotori nawo totori nawo tambo yapamudhindo uzovatengera doro apa havaneta varume ava havasarenda nhasi tambo vatomboita zvechimhondoro vane mhondoro imwe dzavanga ana nyamuseve nanani vanga varipo ipapa mhondoro dzava dziri kusaidi uku vachitobatsirwa nezvemweya wemhondoro because haa ndakaudza kuti nyika yanafanaka inei kana iri mwana wache uyo uyo ndiwo afanaka ofuti wache zvitsaiwa ndivo vana tsenga avo ndivo vana nyagushe ndivo vana nyamaka ndivo vanaani ndivo vari zveguro vacheyo saka pane zvavakakanganisirana muzvemhondoro izvi but yamhora ivozi yabata ropa asi mishonga yavo iyoyo haunga munhu upenyu hwakanzwa ngauri hwemusango aperera grade four muchinda uyu but vanomuziva vaimuziva nokumhanya iko vanzi anofamba mm. izvo ndezvanezuro izvi mapicture anezuro naten o'clock makuseni ya yeah. no haiwa totori muoperation totori muoperation nesu toda kumupedzera tomupedzera totovaudza chibhoyi kuti chinofamba sei ndokumbira mundudze zvamunofunga mucomment section kuti hurumende yedu yezimbabwe pamwe chete nemauto vangaite sei kuti vabate mhondi idzi